Selamat datai ngagai channel Kasen Squad Horor.
Selamat ngali hari bala peninga semua. Nyadi sekali tu kitai begulai baru ba jerita Bukit Sepaguk iya nya rengat ke dua puluh satu. Pia ke munyi iya bala peninga. Sebedau ke rebak mata panas pagi nya, tumu sida iya sebuat nurun. Agi petang tegayam hari, udah nurun sida iya mudik kili. Seninjit enggau ga perau ke dibai pungga umas iya pemesai, umas iya ga endur sida iya tubuh lima. Nuan ngemudi legi enggau aku ngeluan ke kitai, ko Wat Mikau madahka pungga. Pungga mina nagun kepala aja. Udah ai perau ditima anggik. Nya baru Icha enggau endo dara bunga nepan. Belubah-lubah sida sebuat bekayuh ngilik sungai Batu Lading laban ai ke enda entu besai endau. Enti aku ngangkat ke jari legi anang hingga kita belakang au, pia aku at mikau ngerah sida ai empat. Sida empat nya tadi mina nagun kepala aja taja tanda mereti utai ku at mikau. Sepemanjai sida ke bekayuh ngelawa rumah panjai sida wat mikau ba nanga sikup nya tadi. Mayuh utai dirandau sida iya sebuat. Icha enggau dara bunga berasai gaga amat ati meda dunya luar. Empa pengelama udah diau ba Bukit Sepaguk alu empai nujah dunya mensia seduai iya. Nyau enda berasai perau sida iya pan nyau ka datai ba mua sungai nanga sekawa. Dia wan mikau lalu ngangkat ke jari, Icha pan lalu beguai ngembuk diri enggau kain chelum. Pia mega endu dara bunga, amat pan dipeda udah bebalik nyadi mensia. Tang, enti jelu meda sida iya sigi bedau baka gamau jelu, nya meh seduai iya minai beruman ngambi kain chelum, ngicha kena dipeda bala jaku. Peda ada bekechelik mata jago ba nanga sungai sekawa baka ke nganti maya ka nerka mansa. Dini hari sigi jam bansa sida iya ga beketelepau ba sungai. Bisi siko dua jago nya tadi nguji nyemerai ngelawa perau sida ensepi bisi nyium bau jelu. Tang laban wat mikau sigi orang ke sikau empu, dia iya lalu mantaika batu chelik ke diberi Bunsu Kijang ngagai iya suba. Dia deh bala jagau ke bekelepau sebelih nya sama bela nenggelamka diri nesepi diri berasai silau di bancha batu nya tadi. Ngelebuh sida iya sebuat ari sungai sekawa nya tadi, dia anggik lalu engkasi enggau nangka pengingau. Nya meh punga ti ari belakang iya lalu ngunzai anggik enggau ai. Amat raya ga iya tu. Empai mansa tu, empai ga iya engkasi, ku punga mutapka diri. Eeh. Nalai tat ko tadai unggau. Bendar ko nguji mampu mulut enggai ke pasut. Ba rengut indu dara ba mua ko tok ngasuh ko engkasik. Ko anggik nyaut pungga lalu nunjuk ke indu dara bunga. Agi jauh pejalai kitai dum. Nyau enda ingat aku ni bagi simpang sungai nanga ke sikup empa pengelama aku enda nemuai. Pia ko Icha nanya wat mikau. Nadai jauh agi bu, nyin simpang sungai kitai meh nyin. Kenu kuat mikau nunjukka siti sungai ba mua sida iya. Au ah, baru ku ingatka pun ensurai melintang ba mua sungai kitai tu. Iya sigi nya ke kelai enti orang nemuai kitu. Enda pia iya Dum, ku Icha. Au iya meh bu, saut Wat Mikau. Ari nyau majak tawas-tawas. Datai sida sebuat ba penyangkai, peda bisi siku dua bala sida serumah baru nurun ke umai. Nya tebelenga apai beti enggau beti meda orang ke debai sida iya tiga. Ditambah mega enggau pemajik sereta pemurak indu dara bunga ti baka kumang. Icha mega enda berupai tuai dipeda baka ke agi biak belama. Dia apai beti lalu nanya, Datai ari ni ke tau At? Tumu enggau. Sapa temuai bai kita tu? Ku iya nanya. Ibu aku enggau anak iya ari rumah ili nyin sigi nemuai diri. Pia ku Wat Mikau nyaut. Pia. Bah, mupuk dulu Dum. Mupuk dulu ai. Ka kumai tuai iya tu, ku Indai Beti. Dalam ati iya asai ke ngelala asai ke enda ga nyau ingat-ingat lalat tudah ke gamal icha. Ukai sudau enggau mudit nya tadi dun, ku Ichar nanya Wat Mikau. Ya meh nya ibu, agi ga nuan ingat neh, kenu ku Wat Mikau tetuchun. Ndai, kati kena ingat deh, sudau nya kaling aku amat maya agi dara suba, ku Ichar lalu angkat ari geladak perau. Jimat keh, iya lichin amat penyangkai kitai tu, ku Punggak. Enti terap lagi aku nyambut ga. Ulih nuan wai. Enti enda ulih, nanjak lagi aku ngema, ku Anggik nundi endu dara bunga. Nya meh mata Wat Mika ke benung nanching tali perau Adam Melut merening Anggik. Anggik pen lalu ngeleput meda mata Wat Mika nyau dedenggau baka ke ka negam iya. Datai di ruai, dia Wat Mika ngasuh Icha enggau endu dara bunga tama dulu. Udah dua iku nya tama, iya pan lalu madah ke manang amba ke setak kin. Ninga pintu ditungkang ke orang, dia indai banjing ti benung beradu ka nurun ke umai tadi tekenyit amat meda orang ke enda dikelala tama. Lalu meh wai, tama kitu, ku iya agi bebengap meda temuai nya tadi. Nuan nya iba, ku Icha belanda lalu merap indai banjing. Kain ke dibinching pan lalu tebeleka. Indai manjing ke bebengap tadi alit amat ati meda temuai nya. Tak nemu nama iya. Au, aku meh tu wai. Sapa nuan wai? Kenu ku iya nanya Icha. Uji peda mua aku wai. Agi ke enda nuan ingatka aku, enda patut ga nuan jampat amat buai batu enggau aku, ku Icha nyau udah sesikup nya pia. Enda aku ngelalau ai. Sapa nuan deh? ku Indai Banying. Tang dalam ati iya endang nemu nya sigi icha. Ari sada nyawa sigi udah temu iya amat pan icha betaun-taun udah ninggalka sida iya. Tu meh keterubah iya datai ngundang. Bendar amat iba ngetatka diri ka nyabak sinu. Nuan ke batang iya buai batu icha. Nuan belaki lalu enda pulai agi ngundang kami sida apai. Pia ku telai ati indai Banying ngaga diri enda ngelala Icha. Enda tau patut enda ngelala gamal aka iya nya tak nadai berubah lalu. Icha aku ai menyadi nuan. Kati nuan enda ingat? Aku tu meh ngejaga nuan agi mit. Aku tu meh nyapi nuan makai. Semua aku magang sengudah indai ke udah nadai ninggauka kitai. Ku Icha bendar agi sesirut nyabak. Enti nuan amat icha, lapa nuan lama enda ngundang kami sida apai deh. Lapa nuan enda kala ngirum berita deh. Udah belaki nguai nyau enda ingat jalai pulai ke menua diri empu pia. Anak nya udah dara baru ka nemuai. Uji peda nuan aku, anak aku udah empat agi meh aku ingat ke nuan. Semampai nganti penatai nuan ke ngundang kami, ku indai Banying nyabak tuai. Sida dia nyau berasai sinu meda seduai madik ke baru betemu. Ni ake Agum udah padah ke kita ndut? ko Indai Banjing meda sena ta tetegi belakang iya. Udah wan mikau ngangau ka ake tadi, ko Icha nyaut. Tu anak ko wai enu dara bunga, ko Icha narit jari anak iya ngasuh nabi Indai Banjing. uhh sigi nadai telaban ke peturun kitai pun majek bala sida anek ku iba lalu nyeput kuyo endo dara bunga. Endo dara bunga nyau malu lalu tetuchum meli linsum ninga ibu iya madah munyi nya. Endo lalu tangau kasih kitai berapi nyampau agi legi nyangkong bala ibu nuan. Ku indai banjing madah ke sena. Au mih indai, ko Sena lalu ke dapur. Baru ka engka tu deh endo dara bunga nitih ke Sena ke dapur tang ditagang indai Banjing. Duduk dulu endun. Seduai ga baru datai. Bisi Sena enggau aka iya sendi bebela ba dapur, ko ibu iya. Nah, sapa temuai ke baru datai nyin? ko sendi ke kiting megai beledi baru pulai engkani jani. Nya mih menyadi indai ke nguai ko orang lama enda pulai. Ibu kitai meh nyin ke beburak nyin anak dara iya, ku Sena temu ke kusil ngidup ke api. Au, pia. Lama seduai iya ditu kini. Iya orang bujang kitai serumah enda tau meda indu dara baru datai, ku Sendi baka ke ngasuh ati Sena enda nyamai asai. Eh. Enda ga nanya pengelama orang ni ke seduai meh ka lama bilik magang tu. Ba kitai tu bilik ba ake Agum din bilik seduai a, ku Sena nyaut. Nya daun pasak nya kusuk lagi, ku Sena nyuak ke timpa ngagai Sendi. Sendi! Oh Sendi! Ni nuan wai? Ko Ros rerauh. Ui! Tu aku wai ba dapur. Nama utai padah nuan tetumu pagi nyadung ngagai aku kitu? Nadai eh. Ka mai nuan ngulam buah rampu legai. Udah nya ka mai nuan nurun mansai ngagai anak sungai ulu rumah panjai kitai tu. Mayuh bala ka enggau mansai lagi, ku Ros. Gawa aku wai. Enda meda aku bebela nuan. Bisi temuai aku. Kita aja meh ngulam legi, ku sendi. Nya bisi Kumang Sena bebela. Ngelama tu iya belama meh. Nama mimpi nuan ka bebela dapur sehari tu? Mimpi tanya orang laki pia? Ba iya ti mimpi nya tanya orang. Anang aja mimpi ngerampas utai orang, ko Ros bejaku baka ke nyindir Sena. Sena hari tadi ngirau asi enda munyi. Ninga randau seni enggau Ros. Amat pan ati iya pedis ninga jaku Ros. Sapa indu dara nya wai? Tak enda kala meda aku. Kumang datai hari ni enda nyin kini, ko Ros. Eh, nibuh ku isuk nuan. Nama tama bilik aku bala aku meh nya. Indai nuan mai nyawa kai alai, ko Seni mpiak Ros tang baka gemuru. Apu, di buru nuan aku neh. Nuan mpai nemu sapa aku, Chui! ko Ros lalu ke kejar pansut ke ruai. Iya ke mayuh utai tanya iya ke gesek. Tusah orang udu gesek baka asai enda nemu mansau, ko Sendi. Seduai iya semadik pan lalu ketawa meda ulih Ros baka nya. Berasai gaga ga dalam ati Sena meda ulih Sendi bisi berubah nya bala peninga. Pia meh munyi jerita kitai bala peninga iya nya Bukit Sepaguk tusun ke dua puluh satu. Nyadi bala peninga semua nadai randau bukai dia aku lalu deka nyurut kediri mupuk dulu aku.